Үтүө-мааны күммүт түгэл үөрэ-көтө үн курдук төгүрүк арыылаах аспынан айах туттаҕын буолуохтун. Наградить э, муниципальным знаком

Тус бэйэҕэр уонна дьиэ кэргэҥҥэр киэн доруобуйаны, бары кэрэни, үтүөнү, уйгу-быйаҥ аргыстаах дьоллоох олоҕу баҕарабыт. Чоргуй чобо чабырҕах Саха дьылҕа чабырҕан, саха өһүн хоһоон, саха тылыы таабырын, саха устуоруйатын, саха олоҥхотун, саха барбилиэхтээх. Оннук, оннук!

Дьахчыбаай тыллаах өстөөх баһаан билиилээх бэртээхэй дьон буолуохпут. Буолуохпут, буолуохпут. Онон саҕабыт дэнэр буоллаххытына саамай бастатан сатаан саҕарыахтаахпыт, сатаан сааһылыахтаахпыт сыыс тыла солкуна хвээстээхтик сэһээргииргэ, тылы тылы туттарга, дьүөрэлээн дьүһүйэргэ үөрэниэх тустаахпыт. Онно солуйаҕа аан бастатан туран чаҕылхай чабырҕах Табыллаах Александра Александровна, үлэ киһини киэргэтэр, айар үлэм бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибит, эн биһикки көрдөһүүбүтүн ылынан оҕобутун Айтаны тойукка, хомуска үрэппиккэр астынабыт, махтанабыт уонна сүгүрүйэбит. Сиэн уолбутун Эрчими таба көрөҥҥүн хоһоон ааҕыытыгар дьарыктаабытын, үтүөҕэ-кэрэҕэ уһуйбутун кини улахан суор куолаһын хайгыыр этин. Уһуйан сааспыттан саха фольклоругар тойукка хоһооҥҥо үөрэппит күндү учууталбын, сайалааччыбын Александра Александровнаны айар үлэн баҕа бырааһынньыгынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибин! киэн туттабын, сыаналыыбын баҕарабын, чинчиргэл, доруобуйаны, үлэҕэр өссө да үрдүк ситиһиилэри уонна эҕэрдэ хоһооммун этэбин. Учуутал эн өрүү уот сулус буоланнын, кэрэҕэ-сырдыкка угуйа тураҕын, сүрэҕин сылааһын, Билигин барытын оҕоҕо аныыгын, учуутал эйиэхэ эҕэрдэ этэбин, киэн туттан махтанан сибэкки уунабын Үтүө күн буолуохтун күндү биир дойдулаахтарым бүгүн мин эҕэрдэлиэхпин баҕарабын күндү учууталбын уһуйааччыбын эбээм кэриэтэ күндү киһибин Александра Александровнаны бүгүҥҥү үөрүүлээх күммүнэн Айар үлэҥ сыаналанар, бочуоттанар күнүнэн ис сүрэхпиттэн эҕэрдэбин тут. Кыратык ахтан-санаан ааһыахпын баҕарабын. Александра Александровна маҥнайгы үөрэнээччилэриттэн мин биирдэстэрэ буолабын. Кини миигин фольклор киэҥ эйгэтигэр киллэрбитэ, үөрэппитэ такайбыта. Ол курдук хомуска да буоллун, тойуктуурга да буоллун, оһуохайы хайдах этэргэ кытта үөрэппитэ. Ол курдук хас даҕаны конкурстарга кытта сылдьыбыппыт. Биирдэ республиканскай тойуксуттар конкурстарыгар кыайан турардаахпыт. Уонна саамай үрдүк ситиһиибитинэн буолар Польшаҕа «Весна в Варшаве» диэн фестивальга кыттан кэлбиппит. Онно саха культуратын туһунан кэпсээбиппит, хайдах таҥастаах, хайдах олохтоох дьоммутуй диэн билиһиннэрэн, ыллаан-туойан кэлбиппит. Ону наар куруутун ахта-саныы сылдьабын, ол курдук махталбын тиэйдик баҕарабын өссө талбаана түмсүүгэ Анна Николаевна салайааччылаах. Александра Александровна миигин фольклорга эрэ үөрэппэтэҕэ, саха итэҕэлин эмиэ иҥэрбитэ диэхпин баҕарабын, тоҕо диэтэр кини миэхэ куруутун сүбэ-ама этээччи, саха итэҕэлигэр сыһыаннааҕы, алгыстаах тыллары ыытааччы, онон баччааҥҥа диэри туһанабын. Биһиги уолаттарбытын улахан дохсун бөлөх кыттыылаахтарын билиигинэн-көрүүгүнэн, сүбэҕинэн-амаҕынан үгүс үтүөҕэ, сатабылга, хоһоону дорҕоонноохтук ааҕыыга уйбуккар махтанабыт. Александра Александровна Кырдьар диэни билиммэккэ тапталлаах оҕолорун, сиэннэрин ортолоругар, сайаҕас сыһыаннарыгар уктанан үөрэ-көтө үтүө сыһыаҥҥынан сыдьаайа сырыт, чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, баҕа санаа бастыҥын, үтүө санаа үтүмэнин, уһуйбут уолаттарын махталларын аныыбын, дьоллоох олоҕу баҕарабын. Улахан дохсун бөлөх уолаттара уонна төрөппүттэрэ Күндү Александра Александровна, эйигини Өлөөн наставник сылыгар оҕо иититигэр үлээбиккит 15 сыла буолбутунан ийэтик истинник аҕалбилиирин. Баҕарабын кытаанах доруобуйаны, үлэҕитигэр өссө элбэх ситиһиилэри, дьолу соргуну. Күндү убастабыллаах салайааччыбыт Александра Александровна эһигини оҕолор фольклорга, хоһоону дорҕоонноохтук ааҕарга дьарыктаабыккыт уон биэс сылынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт саха алмааһыны, кытаанах доруобуйаны, дьолу уонна өссө да оҕолоргут ситиһиилэринэн үөрдэ сырыттыннар! Күндү Александра Александровна, эһигитини педагог уонна наставник сылынан уонна оҕо иитиитигэр уон биэс сыл үлэлээбиккитин иһин итиитик-истинник эҕэрдэлиибин. Баҕарабын күүстээх доруобуйаны, дьолу-соргуну уонна үлэҕитигэр элбэх ситиһиилэри. Күндү Александра Александровна, эһигини оҕолору фольклорга уонна хоһооҥҥо ааҕыыга дьарыктаабыккыт бэлиэ түгэнинэн итии-истиҥ эҕэрдэ! Баҕарабын чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, тус олоххутугар элбэх ситиһиилэри, уһун дьоллоох олоҕу! Күндү Александра Александровна, эйигин педагог уонна наставник сылынан, айар үлэн уон биэс сылынан эҕэрдэлиибин! Эн биһигини үчүгэйгэ уһуйан үөрэппиккиттэн үөрэбин, өттөн ааҕыы саамай наадалааҕын биллим, үөрэхпэр олус туһалаата. Үлэн түмүгэ биһиги ситиһиилэрбитигэр көстөр, эйиэхэ өссө үрдүк ситиһиилэри, уһун үйэни, туруу туругу. Күндү Александра Александровна, эйигин үлэ уонна наставник сылыгар оҕону иитиигэ уон биэс сыл устата үлэлээбиккинэн итиитик истинник эҕэрдэлиибин. Баҕарыам этэ сахам маһын курдук кытаанах доруобуйаны, инники үлэҕэр үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри уонна тус олоххор дьолу-соргуну. Мин төрөөбүт дойдубар сырыттым. Кини сырдык халлаанын анныгар сымнаҕас сылаас сүөгэйин истим, үрдүк хатыҥна чараҥар хаамтым. күн бэйэтин чаҕылларын, уоттарын харыстаабакка ыһар, будьуруспут тииттэр уорхаларын саһыл кудургунуу уматар. Онно иэҕэйбит тигик кэтэҕэр кэҕэ кэлэн кэпсээннээн кэҕийэр, элиэ оҕонньор тэлээрэн иһэн тистии-тистии киһини эргийэр. Онно киһи атаҕын анныттан эриэҥ моҕотой эмискэ турар, кутуругун чөрчү туттаахтаан, хаппыт тииккэ хачыгыраан тахсар Ыҥырар курдуктар өрүүтүн ытык күөл мойуона харбалаах, үөскээбит алааһын күндүтүн дьэ өйдөөн эрэбин быһылаах Биһиги Александра Александровнабытын биһигини 15 сылынан үөрэппитинэн эҕэрдэлиибит. Биһиги кини биһини үөрэппитинэн гран-при буоллубут.

Кини биһини начальнай кылаастан үөрэппитэ. Ханнык эбэ конкурс баа буолла биһини наар онно иччэ баран кытыннарбыта. Бүгүн Оли маахнаут Күндү убастуулаах Александр Санонуны тулурга, дулурга, жаңыга, торопу сылбытын ситэрге, кыра эрдэхпититтэн үөрэппитэ. Уонна учууталбытын гар махтанабыт, үөрэ көтөһөр дьон, хомойуман. Саха тылын таптыырга, сөпкө саҥарарга, сатаан истэргэ үөрэппит учууталбытыгар баҕарабын үөрүүнү, доруобуйаны. Күндү Александра Александровна, махтанабын кэрэ айгаҕа уһуйбуккутугар баҕара кытаанах доруобуйаны хаһан да илдьибон үөрэ-көтө сылдьар. Күндү Александра Александровна, үлэ киини киэргэтэ киһэҕин

Оны даш үөрдүм. Убастыр уһуйааччыбытын, дохсун ааҕыы, дохсун ааҕыы бөлөх салайааччытын Александра Александровнаны итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит. Ис сүрэххиттэн ылсан үүнэр көлүөнэҕэ сахалыы тыл сүөгэйин, сүмэтин иҥэрэн, уус-уран ааҕыы албастарыгар үөрэтэн оҕолорбутун киэҥ эйгэҕэ үрдүк таһымҥа таһаараргыттан үөрэбит уонна махтанабыт. Убаастабыллаах Александра Александровна! Эйигин умсулҕаннаах айар үлэҥ уон биэс сылын туолбут үөрүүлээх күнүнэн сахалыы сайаҕас эҕэрдэбитин тиэрдэбит. Саха уус санааҕытыгар кэрэҕэ-сырдыкка сыһыаран үөрэппит салайааччыбытын, итиитик-истиҥник бүгүҥҥү айар киэһэҕинэн эҕэрдэлиибит. Александра Александровнабынан дьараас ааҕыыларга Наар алтыһабыт. Кини миэхэ ыалдьар, мин киниэхэ ыалдьабын уонна сылтан сыл оҕолоро тупсан, хайыы-сах аахтарбыта уон биэс сыла буолбутунан үөрэн туран эҕэрдэлиибин. Убаастыыр күндү дьүөгэбин Александра Александровна, үлэ киһини кэргэтэр бэлиэпиис киэһэҕинэн долгуйан туран эҕэрдэлиибин. Киһи олоҕун устатын тухары үөрэнэр. Үөрэнэрин тухары кэрэҕэ тардыһар. Оттон кэрэҕэ тардыһарын тухары Төрөөбүт норуотугар хардатын эрэйбэккэ үйэлээҕи үтүөнү оҥорор диэн эппит эбит норуодунай поэт Иван Мигалкин. Кэдьик даҕаны биһиги Александр Александровыт итэ-тиигэ оруобуна сөп түбэһэр. Эн дьоллоох киһигин. дьолу эн бэйэҥ үлэлээн-хамнаан, үөрэтэн, уһуйан оҥостоҕун. Үүнэр көлүөнэ аччатталаанын уһугуннаран, сайдар артыгын арыйан биэрэр кэскиллээх үлэҥ сыаналаныа диэн бүк эрэнэбин. Бүгүҥҥү наҕараада суолу астын, өссө да улахан наҕараадалар кэлэ турдуннар. Убаастабыллаах уһуйааччыбыт бу курдук тэтиэнэх, доруобай сылдьан биһигини, ыччаттары, кэнчээрини угуйа сылдьаргар баҕарабыт. Ойон тахсар күннээх уолан устаруулаах, охтон баран армастаах, орто туруу дойдуга. Намыына хотун ийэлээх, угут ойон аҕалаах, кыыс оҕо кылааннааҕа, быһыылаах көнөтө, майгылаах бастыҥа, Хоһооҥҥо хоһулларыаҕа алланар, ыраас сэбэрэлээх, оҕом бэйэлээх, оҕус-былас субуллар суһуохтаах долгуйааны коо олорбута эбитэ үһү. Сайын буолан дойду супсан, сир симаҕынан симэнэн, орто дойду киэргэйэн турдаҕына, долгуйааны коо сири-дойдуну көрөөрү хампа-күөххэ хаамта, көй салгыҥҥа күүлэйдээтэ. Ол сырыттаан аллараа дойдуттан соотах харахтаах дьайбыт тиистээх арбаарбаттахтаах айах иччитэ арсай букатын лэбээннэн арбас гына түстэ. көрө суһуйан өйүн-төйүн сүтэрэн охтон түһээхтээтэ айах ыччатар сай бухатыыр долгуйаан куоҥ хаба тардаан мандык диэн саҥалаах буолла диэтэ долгуйаана куоҥ кууспутунан аллараа дойдуга субурус гынан хаалла ийэлээх аҕата кыыстара үүтэрэн аан дойдуну айманнар оруллуур отут хонук устата утуйбакка аһаабакка айманыйа аһыйдылар ол аймалханнарын истэн быдан ыраах дойдуттан быыбастар быччыҥнаах суулаабыт тиит курдук хотолоох хастаабыт тиит курдук харалаах аҕыс былас сарыннаах үрүҥ дьоруо аттаах айыы бухатыыра быырай тиийэн кэллэ

Үрүҥ дьоруойдаах айыыбыт атыыраҕыырай, быыһыан-абырыан буолаарай, сүһүөхтээх бэйэҥ сүгүрэн, холдьуктаах бэйэҥ холкуйан кырдьыстаҕыҥ буолуохтун. Итини истээт Быырай Бухатыыр «Иһиттиэм, сибэтиэм» диэбиттии, үрүҥ дьороо атын уорхатыгар хап гыналары түстэ да, арҕаа диэки көтүтэ турда. Ити курдук хас сыл, хас хонук айаннаабытын да билбэккэ араас моҕол туоран, эрэйэгиринэн тэлэн, тоҕус моҕол туораан, айах үччүтэ арсай бухатыыр аатырай бардаан турар сиргэр, аллараа дойдуга барык сарык сырдыктаах өлбөркө халлаан наах силлиэлээх холорук ытыллан турар, иирбэ-таарба мастардаах оойол сэтимин курдук бүрүллэн турар дьаал дойдуга тиийэн кэллэ. Туох тууттан бу дойдуга кэлбитин маннык диэн саҥалаах буолла

Хара тураах сыыр табан булан харыйа маска сохсос гына түстэ, тугу эрэ толкуйдаан туора уобат олордо, алдьархай буолан быһыытыгар аттынан албын саһыл ааһан сүүрэн иһэн сыр-сытын биллэ да тохтуу биэрдэ, сыыры көтө сыҥааҕын уута сүүрдэ. Сыддыйа, үөмэ, билии маска кэллэ, кутуругун куйбандата, хара тураахтан хараҕын араарбакка хайҕаан саҥарда: Чыычаахыам, кэрэҕин даҕаны, түүн ырааһын, тумсун бэрдин. Остуоруйаҕа кэпсэниэх курдук олус да кэрэҕин. Хараҕын тырымнан, күөмэйин умнун. Остуоруйаҕа кэпсэниэх курдук олус да кэрэҕин. Өссө кэрэ куоластаах буоллаххына, көтөрдөр биигин ыраахтааҕыта буолуон этэ. Тураах хайҕаанан төбөтө эргийдэ, тыына хаайтарда, дэлби үөрдэ, албын саһыл түөкэй тылларын исэһэн айаҕын мунан даах-дара-даах диэтэ да, сыыра-сыыдам баҕайытык албын саһыл айаҕар түстэ, бүттэ. «Доҕоттор, эккэлээбиккэ эрэ эрэнимэҥ, тураах курдук буолуҥҥан» «Эй, тот да хайдах кэтии, чыыбы-чаабы чабырҕаҕай истэ-билэ Сэргэҕэлээн, иирбэ-таарба эриллэҕэс, иистэн-таастан бүгүллэҕэс, тоҕус төгүл тоһуттаҕас, токур-бокур олуллаҕас, тыллаах буолар чабырҕах, чабырҕасыт тыла сымса, чабырҕасыт тыла сытыы, чабырҕасыт тыла ыраас, чабырҕасыт тыына уһуун, буолуох туустах, атаастаар Саҥа урааҥхай буоллабыт! Тыгын кырдьаҕастарыттан тымыр сыдьаан тылламмыт, тырыттыбат ньыгыл дьылҕалаах тыйыс саха аатыран, тыылан үөскээн иһээҕиҥ! Тыылан үөскээн иһиэҕиҥ! Үгүс элбэх үйэлэргэ үөрдүһэн, ханыылаһан үөскээбит үрүҥ дьөһөгөй Өллөйдөөх өрөгөй талаан үгдэллээх өбүгэ саха буолабыт!

Иллэр-күөрэйэр аралайдаах, үөмэн тиийбэт үрүттээх, үтүө саха буолабын! Үтүө саха буолабын! Дүрбээн Дарбаар күннэргэ түһэн охтон биэрбэтэх, тэлкэ дьүөрэ-дьүөрэлээх төрүт саха төрүөхтэрэ Төбүрүн түмсэн турабыт. Төбүрүн түмсэн турабыт. Саргы дьаалы улааттын. Саргы дьаалы улааттын. Сахалыы саҥа сатараатын. Сахалыы саҥа сатараатын.

Сахам тыла таалас сыһыы, күргэнчийэ күөх алаас. Сахам тыла эһэм, эбэм, төрөппүт ийэм, аҕам, иитиллибит эмсэҕим. Кини миигин үннэрбитэ, кини миигин хантарбыта, илиибиттэн сиэппитэ, киэҥ аартыкка киллэрбитэ. Сахам тылым, Аллук маһа, хас ийэҕэ турбутай, хас ууһар буурҕалар мускуурдарын тулуйбутай, хас үлүгэр сүллэр этиҥ, кини үөһэ саллуутай

Оллооннообут олоҥхоһут омук күүстээх тыл төһүүнэн олуйталаан атытааччы уонна саха хараҕынан одуулаан туойааччы мин дьиктилээх сахам тыла мин кынаттаах сахам тыла Улуутуйар уудалаан олоҥхону санаатым да уҥуоҕум босхо барар, уу хараҕым уоттанар, уйан сүрэх дьоккуурдуйар, уот кыымынан ыһыахтанар. Улаҕалаах эҥсилгэннээх уораан түлбүү кынаттанар. Ураанхайдар удьуордара утахтара буоларбынан киэн туттабын киһибин дэнэбин Оо олоҥхо уһун далоо сототун Оллооннообут оҕонньор устарууну сомоҕолуур уран тылын күүһүнэн буһаныллан оҥоһуллар омун дойҕох Буолбатаххын, урааҥхайым бииһин-ууһун устан ааспыт кэмнэргэ уонунан аттаах үйэлэргэ оһол-моһол аргыстаах, охсуһуулаах, кыргыһыылаах, былдьаактаах бытан дьыллар быыстарыттан тиийэн кэлбит. Оо, улуукан олоҥхо! Остуоруйа тыйыс ылан, оҕуруолуу эн түспүтүҥ, олорчуту иҥэрбитин Тыгын кырдьаҕас саҕаттан тымырдьаан тардыспыт тыйыс сахалар буоларга эмиэ бу эн үөрэттин айыллыбыт сахам тыла. Туруула, тупса тул, тирэлэ, чиҥии тур, сарыл санаа, сахам тыла.

Биэрбэппин эн бэйэҕэр, көмүс өлгөм дэлэгэй, уурдунар күннүү күлэр, күн сиригэр күндү дэнэр. Уот тырымнаах аламааһы оо биэрбэппин адьаһын, ол биһиэхэ манна атас.

Таптыыбын Сахам сирин сахалыыта бэрдин иһин Алаас бары сахалыытын ама доҕор ким мэлдьэһиэй Күөх кариитин дыргыл сытын сахалыыттан атын диэй Ньургуһун сыта ырыа Тэлгэнэн симэх ырыа, оол булгунньах, дьикти ырыа, уу сахалыы тыллаах ырыа, Саха сирэ туга бары сахалыыттан атын буолбат, сахалыыттан атыны саха сэпсэн олохсуйбат, сандал саастаах күөх сайын Саха дьонун майгыта тостор тымныы дьулаан кыһын Ньургун Боотур тыйыһа Саха сирин сахалыытын бар дьон бары сэргээтинэр атыттартан дьоҥха атын тугун бэрдэй дэстинэр Туган тумаҥҥа Чыгдааннаах дьыбарга буорахпыт буруота бурҕаҥнаан оргуйар түүннэри, күннэри түрбүөтээн ытарга түннүктүн, үөлэстиин барыта доргуйар Биэстэрбах доҕоро, бинтиэпкэ тиҥийэр, бысталыы биэрбэккэ буулдьабыт ыйылыр, бааһырбыт бассабык өрүтэ мэҥийэр, баастарын көрдөрөр хаанынан хардыргыыр. Хамандыыр, хаан хааҥҥа! Кэннинэн кэхтимэ, хаатырга хандалы хараҥа хаайыытын хайыта сынньартан харыстан биэримэ. Хаппытаал хабала ханна да хаалбатын. Үлэһит былааһын көмүскүөх буоламмыт. Иҥүүнү, ыстыгы тутаммыт турбуппут.

Ханнарын тохтоннор мин өлөн эрэбин Хараҕым сабыллан мин иҥэ киирэбин Өлбүппүт даҕаны өлөрсө сытыахтын мин эппин таһааран хаххата оҥостуҥ Өллөрбүн даҕаны өлөрсө сытыахтын, өстөөхпүт буулдьатын өттүкпэр, сүрэхпэр түһэрэн тохтотуҥ Адаардаах арҕастаах таас дьааҥы анныгар аргыардаах аммаҕа мууһурбут буоругар бааһырбыт бассабыык Кэриэһин эппитэ: «Барыбыт бааһырбыт сүрэхпит тэппитэ» Өлөрө, уора, халаатан өрө көттө, бай фашист ссора көппүтэ, ону билэн кэккэтин үөрдэн Советскай иэсиртэн мохсоҕол бэрдэ. Халлааҥҥа өстөөх биистиин Гастелла харсар. Хаанымсах хара күүстэн бииртэн биир умсар. Халлааҥҥа хабыр этиҥ өрүтэ түллэр. капитан аалын көөртө кытарар төлөн баҕарбат билиэн барыан батталы көрөн баҕарар сидьиҥ бииһин самнаран өлүөн Үөһэттэн көрдө сиргэ үөр өстөөх баарын. Быраһаай, дьоллоох дойдум, бар дьонум бары. Баҕардар миигин төлөн, түрүтэ сиэтин. Фашиһы хампы түһэ, хайаатарда мин. Гастелло бомба буолан үөһэттэн түстэ, өстөөҕү үлтү тэптэ, буорунан типтэ. Туойуоҕу сүрэх аайы тыыннааҕы биһи, туойуоҕум ийэ сиргэ төлөммүт иэһи,

чугас дьонун кутталы олохпун уһатарыгар, өссө да айа-тута сылдьаргар баҕарабыт диэн уонна бу Сэбэ билигитэ бу Сэбэ бэлэхпитин ийэҕэ туттарабыт уонна бу ааттарбыт хатана хорулла сылдьаллар күндү дьүгэбитигэр аатын туттарабыт кэскилбитин түстүүр, культурабытын үрдэтэр үлэҕэ ылсыһан үлэлээбитэ уон биэс сыл буолбута ырааппыт да эбит диэн сөҕөбүн. Ол иннинэ мин биригэдиирдир бу үлэ киини киэргэтэр диэбит курдук бастыҥ үлэһит, сардаҥа, Сарыал пермалар үлэлиир кэмнэригэр Сарыал перма ыстааччайынан өр кэмнэргэ бастайааннай үлэлээммин биригэдьиирдиир кэмнэрбэр уон икки сыл биригэдьиирдээбитим уоланна почти барытыгар ыстааччайынан үлэлээн көмө бөҕөтүн оҥорбута Дэмин миргэтик тиитийбэтэхпинэ даҕаны бэйэтэ онно фирматын дьаһайан ким эмэ ыарыйдаҕына даҕаны бүтүннүүтүн бэйэтэ солбуйан үлэ бөҕөтүн үлэлээн үүт бөҕөтүн үүр этибит. Ынахпыт төрүөҕэ үс сүүс отут Ынах ньирэйдээх эбиппит. Өссө төлүү иликтэ. Улаахта диэннэр бааллар манна. Уопсайынан, чичимэх отделениета тыһынча сүүс сүүрбэ ынахтаах этэ. Сүүрбэ түөрт айаалкалана саддьыбыта. Хаамай муҥутаа диэбит курдук. Дьэ бу кэмнэргэ саамай бастыҥна хаамай активисткабыт саамай мунньах Антон үчүгэй бат буолан үлэтэ үчүгэй буолан тааттака ыһытыгар эми алаас улуһа диэн тахсар кэмнэригэр мунньахха элбэхтик барар этэ уонна тон улахан ситиһиилээх үрдүк даҕаны бастыҥтан бастыҥ буолан бу нэһилиэгэр үлэтигэр

культураҕа уһуйан үлэлээбитин уон биэс сылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Санааҕын ууран, сорук оҥостон, айылҕаттан анаппыт дьоҕургунан кырачаан оҕолору төрүт дьарыкка, дорҕоонноохтук ааҕыыга уһуйаҕын. Киһи быһыытынан дьоһун дьон буоларга эппиэтинэстээх, үтүө санаалаах, олоххо сыаллаах, сүрүннээх буоларга, төрөөбүт дойду аатын үрдүктүк тутарга күннэтэ такайаҕын. Ол оҕолорун номно улаатан, сорохторо культура өттүнэн үүнэн-сайдан идэлээх дьон буоллулар, атыттар араас идэни баһылаан, үлэлии-хамсыы сылдьаллар, кыра бөлөхтөрүн үөрэнэ сылдьаллар, биһиэхэ үгүс сүбэн-аман, кыһамньыҥ иһин махталбытын тиэрдэбит. чугас дьонун сылаас сыһыаннарынан арыалланан дьоллоохтук олороргор баҕарабыт дьиэ кэргэҥҥэр үгүс үтүмэн үөрүү-үксүү турдун дьол-соргу тосхойдун

Үлэттэн дьолломмут күндү киһибитин кырдьыыны билимэ, ыары ыалласпатын, бары үтүөнү, сырдыгы баҕарабыт Амма нэһилиэгин бэтэрээннэрин сэбиэтэ. Дохсун ытыс дьаһыгар туттарарбыт уруһуйа. Уһуйааччы быһытынан уонна Оттон хопхуос үлэтэ килбиэннээҕэ. Наһаа элбэх үлэни үлэлээбитин туһунан истэн, оттон билэбит даҕаны, онно биир туга диэн мин аҕам Егор Пантелеймонович наһаа үчүгэйдик истиҥник саныыр. кыргыттар бары доярка буоланнар оччолорго комсомол ыҥырытынан романтика диэн баар үрдүк туох производство үрдүк үөрэх диэн дьон да производствоҕа үлэлээн бараннар оҕолор түргэмаҕатык үрдүк ыраахха бараллара. Оҕо эрдэҕинэ кэдьэс эдэргэ дылы оскуолаҕыттан бииргэ кэриэтэ үөрэннэхпит дии. Адьас бу билиҥҥи маннык көрүҥэ буолбатах уонна ити пиэрмэҕэ үлэлиһиһдэр көрүҥэ буолбатах этэ. Адьахай бойобуой. Биир сиргэ олох табан турбаат, спорт диэн этэ да барбаккын. Барытыгар ханна туох күрэхтэһии, барытыгар сылдьыһаат, барытыгар актыыбынай. Онтон концерт өттүн, дьэ, концерт өттүгэр букатын даҕаны

Эн баар буолаҥҥын бу мин международнай конкурстарга, норуот икки ардыларынааҕы конкурстарга, Россия уонна Саха иһирдэ иһинээҥҥи конкурстарга, хомуска оонньууга конкурстарга ситиһиилээх миэстэлэри ыларбар бархайан эһиэхэҕэ махтал. Александра Александровна бу миигин хомуһу кытта доҕордообута диэн ааспыта буолуо, этэ дуу Остуопаланараа өттүгэр бастакыбын хомус диэни тутан көрбүтүм, онньоон көрбүтүм. Онтон хаалан бу билиҥҥи кэмҥэ диэри бу устудьуоннуу сылдьар олохпор диэри баччааҥҥа диэри оонньуубун, ахтабын, аһа, онно туһанабын. Бу уһун кэмнээҕи үлэҕин тиһэр үөрүүлээх күҥҥүнэн ититик истинник эҕэрдэлиибин, дьоллоох буолан, доруобай буолан, үүнэ-сайда турун. Күннэтик саныыр, таптыыр, убаастыыр саҥаспын Александра Александровнаны оҥорсорун бу бэлиэ күҥҥүнэн итиитик истинник эҕэрдэлиэхпин баҕарабын. Эн үөрэппит оҕолорун ону кытары мин эйиэхэ диэн олуһун махтанабыт. Киэн туттабыт эйиэхэ үөрэммиппиттэн. Уонна баҕарыам этэ эйиэхэ дьолу, соргуну, кытаанах доруобуйаны. Уонна маннык курдук үлэлээбит үлэҥ түмүктээх буоллун, кыайыылаах буоллун. Ситиһиилэри уонна таптыыбын, сылыыгын. ийэбин Александра Александровна үөрүүлээх киһэҕинэн истиҥник эҕэрдэлиибин. Быйыл дойду үрдүнэн педагог наставник сылынан биллэриллибитэ, онтон Саха сиригэр үлэ сылынан биллэриллибитэ. Бу сылга ровно минийэн Александра Александровна Таатта улууһун Эллэй аатынан Чешман орто оскуолатыгар үөрэнээччилэрин фольклорга уонна уусуран ааҕыыга салайан үөрэттилэр уон биэс сылын толор. Бу уон биэс сыл тухары кини оҕолору искусство үтүө кэрэ эйгэтигэр угуйан, угуйан, төрөөбүт дойдуга тапталы, бэриниилээх буолууну иҥэрэн, элбэх ситиһинэнэн Чычымах орто оскуолатын фольклорга, уусуран ааҕыыга республика бөлөн инники күөҥҥэ таһаарда дии саныыбын. улахан барҕа махталым диэн ийэбэр сиэнин оҕоҕун олесь максимовы чурапчы улууһун культуратын биир тутаах үлэһитэ буоларыгар толук уурбута төһүү күүс буолбута диибин олесь осколаах сылдьан эбэтин көмөтүнэн сүбэтинэн олоҥхо суруйан айан ону чуораанчык сурунаалга ыытан Онно кыайан, Ардыных лааҕырга путевка ылан сынньанан кэлбитэ. Уонна махталым диэн ийэбэр күннээҕи олохпор, үлэбэр, сүбэлэрин-амаларын ыйын кэрдин иһин биһи ийэбит Александра Александровна элбэх наҕараларынан, титиһэринэн биһиги киэн туттубут. Ол курдук Саха Республикатын культура министерствотын бочуоттаах санаарынан Завклад развития народного творчества Республики Саха Якутия диэн онно өссө Амма нэһилиэгин сайдыытыгар бочуоттаах санаарынан уонна Амма нэһилиэгин бочуоттаах гражданина санаарынан киэрэ туттабыт. Биһи ийэбит бу ситиһиилэрэ биһиэхэ салгыы, үлэлии-хамсыы, айа-тута сылдьарбытыгар үтүө холобур буолар. Баҕарыам этэ үллиэбэр кытаанах өрөбүөнү уонна этиэм этэ табыллыы, тапсыы, сатабыл куруутун бу курдук имини арыаллыы сырдыннар. Эҕэтини кытта улахан кыыгын Егор Николаевна Нарсынова, Дьокуускай куорат бастакы нөмөрдээх артаабыта оскуолатын алын сүһэх кылаас учуутала. Күндү эбээбитин, Бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн итиистик истинник эҕэрдэлиибит! Куруук үөрэ-көтө сылдьаргар дьоллоох олоҕуҥ! Үтүө күнүнэн күндү Шимам олохтоохторо! Эбэм Александра Александровна кэлэрдэхпиттэн туох куһаҕанын, туох үчүгэйин үөрэтэн кэлэн, киэҥ олоххо атааран, билиҥҥээҥҥэ диэри силээн быспакка үөрэтэрэ, көрдөрөрө элбэх. Иннэ диэн тураммын эбээбэр Александра Александровна улахан махталбын уонна эҕэрдэбин тиэрдиэм этэ. Күндү эбээбитигэр махтал видео аныыбыт. Биһигини иитэн-такайаан, ырыаҕа-тойукка, хомусукка үөрэппитигэр барҕа махтанабыт. Мин төрдүс сиэн Саша диэн буолабын. Мин Олесь кыра дэхпиттэн кини актыбыстыырын көрөр. Ол көрөммүн ымсыыраммын эмиэ Хомустуохпун, тойуктуохпун баҕарар этим. Ону эбээм миэхэ сахалыы эйгэни көрдөрбүтүн иһин барҕа махтанабын Онтон мин бэһисиэнэ Марина диэммин, мин кып-кыра эрдэхпиттэн эбээм тойукка, хомуска ыллыырга үөрэппитигэр иһин оннун диэн махтанабын уонна махтал номербын хомуска оонньоон сиэтэхпин баҕарабын